Hezvo maswera sei maswera sei mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita muchirongwa hachena muine wenyu kutapa media inc tinokutendai avo vari kuona mavhidhios edu tinokukurudzirai kuti murambe uh, muchiona mavhidhios edu vaya vasati vabaya subscription button tinokurudzira kuti mubaye subscription button nekuti pataa kusvika panopisa Uh, so muzuva ranhasi uh, tiri kutarisa isusu nyaya yamark ngwazi naalec macheso last time when we did a video about mark ngwazi and alec macheso vamwe vakatituka e, tinokutendai nekutituka ikoko zvinoratidza kuti mainge materera but hazvina kukunakidzai but nhasi ah, tadzoka zvakare nenyaya yevaviri ava e, isusu tinongotora nhau sezvadziri sezvavanenge vaita e, ndimi munozotituka henyu but now ngatitarisei muzuva ranhasi e, tinoona kuti mak ngwazi naalec macheso vese varume ava vanga vakatarisira kuburitsa damba refu idzva ravo uh, muna muna June, Mark Ngwazi anova anga akatotumidza uh, zita kudhara e, uyezve anga amboita mamwe masamples e, paalbhamu rake rinonzi Huzu Kwende. Uh, but nhasi e, nenguva dzandiri kuita rino vhidhiyo tinoona kuti mu one hour yadarika Mark Ngwazi aisa meseji iye achiti hello mafans edu tafunga kuchinja date hatifarire kuti vanhu vafunge kuti tiri kuita makwikwi nevamwe vaimbi tinoda kuratidza mafans uh, but we don't compete with anyone tisati tachinja kudaro tinodawo kunzwa pfungwa dzenyu so which means maki ngwazi eh, ari kutarisira iye kunzwa pfungwa uh, dzevamwe varipo uh, then ndobva taona isusu kuti pane azobvunza akati asi uh, uri kukwata simon here then uh, the other thing ndobva tasonzwa uh, eh, diplox tadiwa tadiwa achiti its good for the industry kana muchiri temba ngari uye cause chesology vane vachitoda uh, well done to diplox tadiwa tadiwa uh, ndokuzivai kuti munotengesa mamobile gadgets uh, zvirambe zvakadaro Ah, muri kuratidza kuti muri kuramba muri online vanenge vachida magadgets batai diplox tadiwa tadiwa e, pafacebook page pake ndipapa pandiri kutarisa e, anga achikomendawo then e, mumwe ndobva azotiwa hapana kuipa hama e, ndimacomments mamwe atiri kutora e, then vapanzi Uri kutevedzera mudhara zviri pachena kuti akati 7 June iwe ukati 27 June. Nhasi ati ave kuchinja date iwe wati wave kuda kuchinja date. Ah but panyaya yekuda kuchinja date apa apa. Eh atanga kutaura zvekuchinja date ndiMaki Ngwazi vaMacheso vachizoteera. zvinoratidzwa nenguva dzaitwa mapost vamaki ngwazi vaposta after 36 minutes exactly eh, alec macheso ndokubva azoposta eh, then eh, ndobva paita muwati handioni iri pfungwa yakanaka kubatirwa remoti yebasa renyu nevanhu unless kana manga makagara makazvironga isu chero parawira tiripo kuteerera mutakunanzva ya ndo zviri kutaurwa mafans ekwamaki ngwazi so takadaro ngatiendei tonoona e, mafans ekwa alec macheso but remember the same fans sometimes ndiwayo e, e, ekwamacheso ah, ndo zvakare e, mafans ekwa makingwazi so uh, let me let me check e, ndichitarisa nyaya yaalex macheso kudaro we just remind you kuti vanenge vane nhau dzavo e, dzavanofungidzira kuti inyaya e, dzinoda kuzivikanwa e, ngavatibate pa0779500432 ah, zvakare vanenge vane mabhizinesi avo vachida kuadvertisa pamapages edu nepasocial media ipapa tine mitengo yakaderera chaizvo chaizvo hatibatei ah, e, tinokuitirai plan e, kuti muzivikanwa nevanhu then eh, so ngatitarse nyaya yealec macheso alec macheso aposta iye achiti e, 2 may 2024 thats the date alec macheso and orchestra mberi kwazvo announce change in album launch date

thank you so ndozvanyorwa izvi ah, nababa eh, alec macheso eh, izvi vanyora mushure mekungewo maki ngwazi anyora zvaanyora uh, so eh, mumwe wabva anyora johani mutema azvikanzi kukwata mako zveukusoi henyu kutonhora irizeni yakadhakwa yamapa izvi then magona baba vanga vajaira kukurovai makadhakwa then vapanzi band revanhu torimirira isu zvikanzi i saw the same post from janja express is there anything that has been richaford by team varakashi eh, hatichaziva ari kutaura nezvei so ndo zvaonekwa izvi mumastreets muzuva ranhasi but eh, basically tamirira kunzwawo date ramaki ngwazi toona kuti vari kurongerana dzipi kuti maki ngwazi atya kutanga here baba shero vasati vaburitsa kana baba shero ndo vatya izvi eh, eh, tozisira kwamuri mafanzi kuti mudecide motiudza kuti mafungiro enyu akamira sei so kufunga kwenyu moisa mucomment section uh, tinokumbira vaya vanotuka please uh, Hapasi pekutukirana pano eh, macomments enyu ngaave ari respectful. Ah, tinokutendai nekuteerera kwamaita muzuva ranhasi eh, mova nezuva rakanaka mosara ah, muchisubscribe zvakare moramba muchisubscribe tati vane nhau dzavo vane zvino zvavanoona e, zviri kuitika munzvimbo dzavari tibatei e, tiuye ah, titore nhau munzvimbo yenyu yamuri imomo e, kana vane matalents avanawo tibatei tione kuti toshanda nemi sei ah, kutapa media anc the home of diverse content